Youtube mirasym kanaly. Biz özem bir bir serkerde adam eken bir idelerbi diýip pagony zady üýtgeşik diýädä ýaňkyň enemäň eýerini ýassyk edip goýupdyr dändiýä birine bir çirgesiniň birinem köli edip goýupdyr diýä ýaňkyň atyny alypdyrda gidiberipdir diýä öldürmändir hiç zat etmändirde şu meň elimden bir ölmesin şuňal merde Ynha, şu esgerleň içinde birinji gezek duşýan diýip, muňa şeýdip öldürmän gidipdir diýýär şeýdip. Onsoň, Aý, bi derrew bir ara daş däl-le, demir ýol bilen ýaňky diýilýän wakaň bolan ýeri bilen demir ýol bilen arasy bolsa bir iki kilometr ýaly. Aşgabat, Mary demir ýolunyň günbatar tarapynda gyrrynys ýok-da, obat, sim ýok. Zastawalar zatlar, şu Çarlygyň zastabasy bar. Şoň bilen arasam bolsa bäş-alty kilometr. Şeýdip, bi çopanlar idäp ýanka nemäni, tüpeň sesem daşdan eşdilýä. Garaz, şeýdip idäp muny ölmäkä alypdyrlar ýankyny. Alypdyrlar-da seredipdirler, ölmändir bu, aýagy agsak bolupdyr. Onuň Bagdasarýan däl-de, Bagdasarow bolup familiýasyny üýtgedipdir bi. Bagdas, Bagdasarow diýip. Iň soňunda Marda Kenbä işe işe girip, komitetde işläp, pensiýa çykypdyr şondan. Oňam nemesini öwrendim şeý diýip. Onsoň bi ata Mara barandan soňam Saragt gümrükhanasyndan gümrükhanaň ýygnan puluny alyp gaýdyp Mara getirmelimiş welin, Aý, garaz, alamançylar aldy diýip, äkiden adamlar horjun doly altyn-kümüş barýarmyş weli, Mara Baranak diýer-de, ýaňky horjun altyn-kümüş baranakmyşyn. Garaz, taladylar, ölli diýip her kim şu altyn pul alyp gaçyp gidýänmidir, ýa dogrudanam talanýanmydyr. Garaz, bahana bolsa şoň galla edilegen näşi. Ýaňky Bagdasarow bi ata bilen arabaglanyşygyny ýitirmändir diýen mydama şuň okun men öldürmedi diýip, muň Şoňa mydama okuny özi ýüzbe-ýüz durup eritmänem, bir gezek ýüzbe-ýüz dur gabatlaşyp dursunlar, ondan-mundan şu oky berýär eken ata. Meýdandaky atjak okuny ýaňky Bagdasarow iberip durýar eken. Şoňa şeý diýip ýörensoň, onsoň ýaňky Bagdasarow bir ýerde Ataň bir çopanyň goşunyna gap ilipdir-de, sen maňa kömek et, şu Saragtyň gümrükhanasyndan şu alnan pajy men Mara eritsem, men gaty ulyny emä barýan, ondan hasam saňa peýdam deger diýip, muňa şeý diýip, Gara mundan bolýa diýipdir diýýär. Atam indi bir janlandyrar ýaly adammy şunda bi? Kastyna çykanam bolsa, gümrükhanadan iki horjun bu alyp Mara barmansoň, gümrük hanaň pajy. Garaz, Efesli wagtlap barmandyr ol, iki horjunlyja altyn, kümüş pullary ýaňky esgerleri bilen alypdyr-da, Ata-da muňa görünmänräk yzyna düşüp, garama-garama öňünden düşüp, garaz, muny Mara eritipdir. Ýaňky Bagdasarýan indi ýaňky bolşewikleň ýanyna Gaty uly hormatly bolupdyr diýýär. Şuny muňa zwaniýe beripdirler, çyn beripdirler. Garaz, şeýdip bir bir ylymly, bilimli, kurs gutaran adam bolmansoň, soň podpolkownik zwaniýe bilen pensiýa çykypdyr eken o. Ol adam şeýdip, garaz, muny bir-biriniň hatyrasyny saklap, şeýdip gümrükhanaň puluny Bagdasarowa ertdiripdir, şeýdip ýany bile baryp. Şeýdip, garaz, şu Han, häzirki Hanhuzuň ýerinde obatlar boş. Şoňa şu guýularda baýlaň goýunlarynyň, çopanlarynyň ýanlarynda bolup, şo zamana-da baýlar heniz göçmäkä Saryja baýyň elli alty süri goýny bar ekeni, Jopban baýyň kyrk dokuz süri goýny bar ekeni. Onsoň Kelmaýrygyň ýigrimi altymy ýigrimi ýedi süri goýny bar eken. Baýlar hökümet ýalap, Baý rowaç bolup, şu Nikolaý patyşaň soňlarynda ullakan o Nikolaý patyşany biziň adamlarymyz gowy görüpdir. Soň ol dyny bilenem işi bolmandyr, maşgala ýagdaýlary bilenem işi bolmandyr. Diňe şo paç töleseler bolýa, şeýdipdir-de, halk ony gowy görüpdirler, Nikolaý patyşany. Şoňa Soň bolşewik, menşewik bolup bular uruş başlanda kimiň bolşewikdiginem bilenak bular, kimiň menşewik, kimiň ak, kimiň gyzyllygy bilenem işi ýok. Bir bulam-bujarlyk bolupdyr welin, garaz, ýene şu ak patyşaň arkasyndarak duranlaryny gowy görüpdirler onuň. Mundan başda, garaz, kän gyrgynçylyk bolanam bolsa, adam bir wagt geçýär welin, unutmaga ökde-dä adam pahyr. Kimden haýyr tapsa, şoň bile boluberýärler şeýdip. Onsoň. Bu ýaňky baýlar bilen bir atal-ogul ýaly bolup ýaşap geziberipdir bu şeýdipdir-de. Garaz onsoň ýuwaş-ýuwaş bi bolşewik bekäp, güýjäp, dynny etmedikleň kastyna çykyp şeýdip başlapdyr. Onsoň bi Stalin Ýurt başlyk bolup geçenden soň-a hasam bir zalym adam, hemme ýeriň habary barýar. Häzir hem şeýle, mydama-da şeýle. Bir ýerde iki sany adam öldürilse, ölse, ýöne maşyn awariýa bolup ölse-de häzirem prezidente göni maglumaty barýar. Bu bir günde belki-ä şu wagtlar on-on bäş adam ölýän bolmagy mümkin, awtoawariýadanam. Ýol hereketlerinden hem bolýar, ýöne bir ýerde şol şol zatlarda bir ýerde iki sany adam ölse, göni maglumaty prezidente maglumat barýar. Şo wagt SSR-iň çägi näçe kän hem bolsa, şo maglumat göni Staline baryp dur eken-hä. Ata Mäneli atyp öldürdi diýip maglumat barýar eken. Onsoň hasam bir bir adama hötde gelmän nämesi diýip garaz muň Mary welaýatyň çägini garaz nemesini güýçlendirip gowy gowy ofiserleri ugradyp ok ýaraglaryny düzedip şunça neme edýämişin welin ýene adam ölýämişin welin Ata Mäneli atdy Ata Mäneli atyşdyk şundan ha Aý, bir ýerde on adam öldi, bir ýerde bäş adam öldi. Garaz, şeýdip maglumat baryp, köpelip baryp başlapdyr. Onsoň muny onsoň şo wagt NKWD diýer ekenler. Häzirki biziň komitet, KNB diýýänimiz şo wagt NKWD ekeni. Watançylyk urşuna çenli şol NKWD bolup gelipdir. Şolaram gaty bek çäre görüpdirler. Hiç hili barlyşyksyz göni ölüm bilen Hasaplaşyp durupdyrlar. Şuny şeý diýip, bularam şu ataň kastyna gaty çykypdyrlar. Bolsa-da, ata hiç wagt adam talanak diýä, hiç bir zat edenak. Diňe halkyň bir horluk, zorluk çeken adamyň aryny alyp beripdir. Başga hiç hili eden zady ýok. Şuny Hanhuzyň ýanyna Bir çopan goşunda gezip ýörkä, Mänä bir adam gelipdir ýaňky, Ata Mäneliň öýi gerek maňa diýip. Indi görkezipdirler şu öýi diýip welin, şu serhetden aňryk geçen Daşoguz tarapynyň ýomutlary geçip barýan kerwen Dagda kerwen geçireňde gije geçirmeli. Gündiz geçirseň, düýeler yşak seredýär-de, baş aýlanýar-da, umman aşyp gaýdyberýär. Hökman onsoň gije çekmeli bolýar düýäni. Bu gije çekeniň bilen hem bir bosgun geçip gidip barýan adam tertipli bir kerwen, söwda kerweni ýalak bir dogumly zatlar däl-de, içinde garaz, bile eýleräk-beýleräk bolup, gün dogandan soň Menziliňe barmasaňam näme ýolda durup bolýamy sen ýöremeli ahyryn o ýoldan geçip durlar ahyryn. Şeý diýip bir barýan kerweniň düýesiniň biri başrak tigir tomalanyp gaýdypdyr. Gaýdypdyr bolýanky bir uly baý gaty mesgen bir uly baý bolup giden adammy şuny gör aý azyp kary etdi diýipdir. Şo düýäň ýüki arwana düýäň argyşa gidýän düýäň ýüki iki ýüz ýigrimi kile ýukur gilýär. Şu hemme baýlyklaryny satyp adamlar gyzyla öwrüpdirler. Şoýanky düýäň ýüki durşuna şu satylan baýlygyň gyzyldan, gyzyl pul, teňňe puldan agdyrlyk gaýdypdyr welin, şu içinde şo gaýdypdyr-da. Bagt işidir-dä, elbetde, näme. Onsoň başga ýeke o däl, beýleki erkekleň ýüküniň üstünde-de gyzyl bar eken weli o baýyň. Onsoň bir çagalaryny garaz neme etjek bolup dagyň düýbüne düşenden soň muny Alyp o tarapa geçipdirler-de, ogullaryny ugradyp, bir şony şulara şam bolmasyn, bolşewige diýip, ýaňky getirtjek bolýamyşyn. Onsoň şu, aý, kimdir-de biri salgy beripdir oňa, şu Ata mergeni tapsaň, şol adam seň şu düýäň ýüküni alyp berip biler diýipdir. Onsoň şol oglan Ata Mäneliň öýlerine gelende, Bir Balkan ýomutlaryndan bir ýomut ýigidem otyr eken bir öýde. Bi on ýanky ýomut ýigiňem oturanyň sebäbi oň inisi Balçabegiň düzüminde esger bolup gulluk edýär ekeni. Şu ata bilen atyşanlarynda şol oň doganam ölüpdir ekeni. Onuň garaz muňa duşman tapmalyla. Adamlar düşünýämi oň duşmanyny köpeltmelila. Seň doganyňy ata Mergen öldürdi diýip maglumat beripdirler olara. Ýaňky ýoma doglan gaty özüne göwün etýär eken, şuň bilen meň doganymy atyp öldüren ata Mergen bolsa şuň bilen ýeke-ýeke göni durup atyşjak diýip göni öýlerine gelipdir bi. Şu Ata Mäneleň öýümi hawa maňa Ata Mäneli gerek, Ata Mergen gerek diýipdir. Aý Ata Mergen-ä bizden öýümizden çykyp gidende birküç ýyl boldy. Göremzak şu Mary taraplarda diýýäler diýipdir weli, ony ýan sada bi Eýranda şo düýesi ýykylan ýomut ýigidem baý oglam gelipdir diýýär. Bi gelipdir-de, biýem men şu atany sorap geldim. Wah, sorap gelen bolsaň ýok-da, şu sallatlar bilen oňuşman bi Mary tarapa gitdi diýip aýdypdyrlar diýýär. Onsoň Ynha şu ýigidem şuny sorap geldi, ynha şeýdip dur. Onsoň sen näme indi agam? Eý, şuň ýaly meň bir doganymy atyp öldüripdir, ata şuň bilen ganymy almaga geldim, atyşmaga geldim diýipdir diýýär. Ýaňky ýomy doglan baý ogly dilewar eken, ýesir eken diýýär. Aý, sen inim, ata seň agaňy atyp öldürmedik bolaýmasyn? Sen ýok ýerden Günä galyp oturma. Bütin iliň munuň bir köseniniň arzyny ýetirip ýören adam diýip, ynha men Eýrandan geldim ährin, bir zadymy şuňa alyp berjek bolup. Senem şu öý atyşjagam bolsaň, bir ataň özüni tapaly ilki, göreli, soraly, onsoň atyş-ow sen. Şu wagt şuny men işimi bitirmäkä bir şuň bilen atyşjak diýip dyzap durma diýip, muny alyp ýany bile gidipdirler diýýär. Onsoň ýaňky Gumagasy Saragtyň aňyrsynda gumda bolýar eken. Ýaňky Ataweli garaz o guýudan o guýa, o guýudan o guýa, garaz zerur gerek bolsa ahyry adam tapýar-da gözläp. Tapypdyrlar diýýär. Ýaňky guýyň başyna oturan ýerine barypdyrlar ýaňky Eýranda baý ogly. Şuňalak zadymyz heläk boldy. Muny aýtdyk adamlara, Azyk haryt diýdik bol ýöne şu düýäň ýüki tün gyzyl pul kakam gaty uly baý boldy däniýdi ýanymyz bile äkidip bilmejek zadymyzy gyzyla öwrüp erkek şol erkegem agdarylyp gaýtdy başy aýlanyp diýipdir ondan başgada bar biz onsuzam hor boljak däl welin şu bolşewige şam bolmasyn diýip kakam saňa tapber diýdi özem özüň alaý şony diýdi ýöne saňa Şu şulara şam bolmasyn diýýärler diýip, aý maňa gerek zady ýok şonuň diýipdir. Ýöne saňa alyp ber diýseň alyp bereýin. Onsoň bu oglanyň hem habaryny Nabiem şuňalak bolup bir zat diýipdir bol, aý ýaňky ýomut oglan ady arasy durma gerek däl diýýär. Gözi gan guýma bolup gidip barýar atany görensoň diýýär, atyşjak bolýar, deri dalar diýýär şuň bilen. Onsoň sen meň agamy atyp öldüripsiň. Duşagyň töwereginde bolşewikler bilen sen atyşypsyň, soldatlar bilen, şonda meň agam. Men agam asla adama ok atamak birinji bolup, janymy gorap atýan türkmena asla ok atamak. Hiç, üstüme atyp durmasalar atamak. Ol aňyrda durandan kim ors, kim türkmen, onam saýgaryr ýaly atyp dursalar, menem janymy goramak üçin atýan diýipdir. Bilib-ä seň atamak diýipdir. Ýok, Üstüne atyşyp gan alaýyn diýseňem men haçan diýseň taýýar diýip durdy. Onsoň ýaňky baý ogly, Äý, bular gyzyşyp gidip barýar diýýä-de, iki sany bir ganojak. Äý, şu wagt etmäň şuny. Gaýrat et senem, inim. Senem şo şu ýykylan gaýa giden gyzyldan senem paýyňy al, senem aýtym. Senem dogumly oglan ekeniň, gaýrat gideliň. Biz şu garaz muny bular ýaraşyp-a ýaraşmandyr ikisi weli garaz bir edil şu wagt atyşmakdan näme alyp galypdyr diýýä. Onsoň ýaňky bärik gelip bular şu geçilen ýoldan Duşak, Maşat kerwen ýoly bar-da. Duşak, Maşat kerwen ýoly bar. Öňem bar eken. Bi Nikolaý patyşa Türkmenistany basyp almazyndan öňem o kerwen ýol bar eken welin, Nikolaý patyşa Türkmenistany basyp alandan soň ýaňky kerwen ýoly dagy çapyp, Gaty gowy ýol edipdir diýýär. Iki kerwen bir-birine gabat gelende durup, beýleki kerweni geçirer ýalak ýer edipdirler. Garaz, şu ýoluň aladasyny edip, şu duşakdan gaty kän adamlar düýekeş bolup Maşada gidip gelen adamlaryň köpüsini gördük. Şol adamlary, adamlaryň köpüsi, duşak adamlary hemmesi düýekeş bolupdyrlar. Kän pul beripdirler Nikolaý patyşaň ýüküni. Mosadak dipdirler, Eýranyň ýüküni bulara getiripdirler. Şeýdip, günde-günde kerwen Duşawa gelip dur. Ynha, şu biziň köçämiziň aýak ujunda, sag tarapyňda kerwensaraýyň arkasy henizem dur. Şo kerwen, şo bolan kerwensaraý henizem yzy dur şoň. Gümrük, gümrükhanatam häzirki çagalar bagy şoň gümrükhanaty ekeni. Şo wagtlar şo şeýdip, ondan şo kerwen ýolda şo wagtky ýagdaýynda gizlinräk gidip, o kerwen ýoldan gidibilmän, başga bir ýol bile gidipdirler, başga-da bir ýollar bar eken şo wagtlar, gidipdirler welin, gün dogýança menzile barybilmän, indi esgerlere-de garaz, garaz, adam görüpmi, pul beripmi, bir zat edip geçýär ekenler-dä, şo zamanalarda-da şeýdip, ondan. Şeýdip bir erkek togalanyp gaýdypdyr welin, gidip barýan adamlary aýal oglanjagam kän diýýär. O bir diňe bir öz maşgalasy däl, bir tire zat bile barýandyrlar-da. Onuň bir hyzmatdaky adamlary bardyr welin, şoňa Aý, azyk haryt bardy diýipdirler welin, garaz, kim bilipdir muny, kim bilmändir, Eýrana baransoň şo ýaňky bir Galtaman bar eken şo ýerde ol adyny bilýär eken muňam. Onsoň şuny indi muny diýipdir, şo taýt ata diýýär, bäş barmak ýaly bilýär diýýär-de. Bu taýlaryň ýollaryny bilýär diýýär. Muny onsoň şo ýerde ol ýatan däldir diýipdir. O kerwen Eýrana baran bolsa, Eýrandaky alamançylar düýäň ýykylanynam bilýändirler. Oň üstündäki ýükem Edil ýeke sen bilýän dälsiň-a, başga-da bilýän bar, bar bilýän bar. Bilýän bolsa syr däl-ä ol. Şu bir syry iki adam bilse syr däl, üç adam bilse hemme kişi bilýär diýip aýdýarlar diýipdir. Şonuň üçin ony seň eýýäm kastyna çykandyrlar diýipdirler. Onsoň Hany göreli diýip ýaňky baryp, ýaňky erken gaýdan ýerine barypdyrlar weli Eýran tarapdan bir sekiz sany adam arkalar diýýär. Indi häzir oňa wesmişok diýýärler-de, arkasyna alynýan zat bile gelýärler, hemmesiniňem eli bäşatarly diýýär. Onsoň ata aýdypdyr, Ynha, Başga-da bizden başga bar-a oňa gelýän adam. Bular ýaňky Gyzyly deräň içinden çykarsynlar diýipdir. Ol iki ýüz ýigrimi kile ýüki adama paýlajak bolsaň, her kime ony bir otuz kileden edeňde näçe bolýar ahyryn? Oňa ýygy, bir birgiden adam gerek-ä oňa. Her kime otuz kileden, bar elli kileden-ä edip dagyň içinde arkasyna ýükläp bolmaz adamlaň ony. Bir kyrk kileden edip paýlaňda-da birgiden adam gerek-ä. Bular diýipdir, bu Gyzyly häzir Alarlar. Alyp, arkasyna alyp, bir tekize çykararlar bolup, onsoň bular bilen duşalyň. Şo ýerde naňryk äkidäýeris bizdik bu gyzyl, diýipdir diýäýnok diýip. E, ýaňkylar onsoň diýşi ýalak, ýykylanja ýeri bilen bilýär ekenler. Bularam arkasyndan synlap duran bulara ata şeýdip, ýaňky üç sany adam. Indi bulam ýaňky gyzyly arkasyna alyp paýlaşyp alanlaryň zadyny görüp, indi ýörejek ýolunyň öňünde Öňünden çykyp, bir ýerde garaşyp otyrmyşynlar bolany, olar entäk-entäk geljek gälýä-de, ondan, Aý, her kim ýeke-ýeke garawul duralyň, beýlekiler ýataýsyn, diýipdir, diýýä. Ýatyň, ondan siz ýatyň, men garawul duraýyn, diýipdir, diýýä ata. Onsoň ýaňky ýomudoglan. Özüni öldürer öýdýärmi, garaz, gorkusyna diýýär, o baýawla bir näme bir lössüjek baýawlydyr-da, ol-a şo dursun uklapdyr diýýär. Ýatdy şeýle, onda onuň ata ýaňky atany, ata bilen atyşmaga gelen oglany ýatyp bilenok diýýär-de. Aý, garaz, gözüm ýumulsa, menem öldürer öýdüp gorkýanmydyr, garaz, şu bir erbet pikirli adam-da, kelle ýaramaz pikirli adam, ýatmandyr onsoň. Aý, sen agam ýataňaklaý walla, hawa, ýatamak diýipdir. Ýatmasaň, Sen öň hol ýatmajak bolsaň, sen dur, diýipdir diýe. Onam men ýataýyn diýipdir diýe. Ýaňkyny şo seretmelirik, seredip durupdyr. Ata kelläni oýandan uklapdyr diýe-de. Onam pikir edipdir diýe. Ho, men ýatyp bilmän, öldürür, ýatyp bilmän ýat otyryna. Bu kelläni oýandan uklady. Şu meň agamy öldüren däldir diýip kellesine pikir gelipdir diýe. Şu meň agamy öldüren bolsa biynjalyk bor-a bi. Ine, men biynjalyk bolup ýatyp bilmedim-ä. Bu kelläni oýandan uklady-a bi. Men öldürer öýden agaby. Meň öldürjegim bir gümansyradýanam bolsa uky gelmeli däl-ä muňa diýipdir diýýär. Äý şeý diýip seredýämişin ol ata ýatyr diýýär uklap. Oýan uklap ýatyrka-da ol adamlar meýdan pişik şalaryp ýöräp gelýärkä aýak sesini eşidýärler diýýär ol adamlar. Soň galak durmuşyň taplap goýberişini görýäňmi adamlar nähili edip durmuş taplaýar. Şeýdip şeýdip taplanan adamlar dagy. Onuň ýaňky gelýän sekiz adam garasy görnüpdir welin ýomudy oglan bular turzup-dur. Turzup-dur ol ýaňky sekiz sany adam arkasy gyzyl ýükli gelýärler diýýär onuň bir açyk gowy meýdana çykypdyr welin arasam golaýlapdyr welin bir ýüz elli adam ýaly bolupdyr welin ýaňka Adyny tutup gygyrypdyr. Pylany tanaýar diýädäki alamançylary. Arkaňdaky ýüküňi goý-da, eýesi geldi, eýesine ber-de gidiber, geçirip goýberýän seni men Ata Mäneli diýipdir diýýär. Diýipdir bolansoň, olar berjekgär diýýär-de, indi onça azap gözlensoň, arkasyna gyzylam paýlaşyp, arkasyna alanlaryndan soň, aý onsoň bir ok atypdyr diýýär, bulaňam onsoň sekizsinem atypdyr. Hemmesinem öldüripdir diýýär. Ýaňky baý ogla alypdyr dänin tekiz ýerik çykandan atlary barmyşyn, üç ata paýlap urup, ýüz ýigrimi kiläni şeýdip alypdyrlar-da. Ynha äkit ýaňky baý ogly, kakam näme alsa şu ata alsyn diýdi. Hemmesini alsa-da alsyn diýdi. Bir zat berseň-ä ber, bermeseň saňa kakam berip gaýt diýdi şuny. Ýok, maňa bir teňňesem gerek däl diýipdir diýýär. Ohow, men şoň bize men gerek diýip äkideýin diýip gelmedim-ä muny. Sen alýamyşyn, ýalbaryp dyzyna çökýämişin welin, Ýok, ýok, aljak däl diýipdir diýip. Näme edeýin, how, men, sen onda äkit şuny Eýrana, şo ýerde türkmen adamlaryň haýsy kösenýän bolsa, şolara tükenýänçä ber diýipdir. Maňa zat gerekkä-le diýipdir. Ine şeý diýip, ýaňky baý ogly aňryk geçirip goýberipdir. Ýaňky Ýomut oglanam muny görüpdir-de, Menem, agam, Sen meň gannarym dälsiň. Gannarymyň bolsaň geçdim senden, halal saňa. Şu eden zadyň üçin halal. O bir sekiz adama biz ok atmadygaý, ýa-da elimizde tüpeň bar, atyp ýetişýänçäk sekizsinenem atyp aldyň-a sen olaň. Barsynyň hem şu maňlaýyndan ok degilgi diýýär, şeýdip degilgi diýýär, şeýdip. Başga ýerden hiç Möjek aga diýip bir adam ýanynda bolan adamyny tapdy Ümür aga. Hiç başga ýerden ok degenak diýýär, bendäni gördük-dä ýanyndan. Şeýdip, men bäş zaryn oklap berdim diýdi. Şeýdip, diňe şo taýdan ok degýär diýýär şeýdip. Ine şeýdip, bu ýomudoglan bilenem ine dogan bolupdyrlar. Maňa şeýdip, o ýomudoglana-da senem al ho diýipdir, ol garaz utanjyndan almanmy, mertlik, gaýratlylygy üçin almanmy, ol oglanam almandyr. Ol oglanam alman, o ýomudoglan Ýaňky baý ogly gyzyllarynyň hemmesini alyp gidipdir, serhetden geçýänçä ata geçirip beripdir, ýaňkyň nämä ýükläp, ýanyndan ulag tap beripdir, ýüklär ýaly, ýabylara ýükläp, ýaňky aňryk serhetden eý, o tarapa geçdi diýenden soň yzyna gaýdypdyr şeýdip. Onsoň ýene bu ýomut oglan Berdi Berdi aga diýip şo wagtlar men çolukdym diýä bir guda gatnaşygymyz garyndaşlygymyz boldy Berdi aga diýip bir müň dokuz ýüz on birinji ýylda doglan adam şol ganymy aljak diýip gelýän ýomut bir gije ýanymyzda goşumyzda ýatdy diýä şo gürrüň berdi şuny diýip men Berdi agadan aldym şu gürrüňi. Şo ýomut oglan öýlerine garşy gidip barýan, yzyna gidip barýan bolup gün ýaşypdyr. Ol çopanyň goşunyň üstünden barypdyr-da, ýaňkyny çopan goşda ýatypdyr. Şo Berdi daga-da şo goşuň çopany ekeni, şo wakany şol adam gürrüň beripdir oňa. Şo ýomut oglanyňam adyny bilemok, şu agamyň namysy diýip, şu ata bilen atyşjak diýip, hiç zat soramagam kelläme gelmändir, ýöne baý ogly ata bilen ynha şeý diýip, Bir dogan okuşmadyk bolyn, dogan bolduk, diýipdir şeýdip, ine şeýdip, gelin diýip, şoňa Berdi aga gürrüň, Berdi Hümmet diýýärler oňa. Ýaňky adama Berdi Hümmet ady, familiýasy Hümmedow Berdi. On birinji ýylda doglan adam, bir gowy adam bendeler. O zamanyň adamlary hiç ýalan sözlänok. Eşiden zadynyň üstüne ýekeje zadam goşjagam bolana hiç zadam. Şo zamanyň adamlaryny gaty kän-kän gördüm. Şu akylly-başylysy eşiden zadyny eşitişi ýaly aýdýar, bilmeýän zadyny-da göni bilemok diýip aýtýarlar. Onnoň şeýdip, şuny ataň kitabynyň içine-de goşdum şeýdip. Garaz, bu şeýdip, bir maryň içinde, maryň gumunda ýaşaberipdir bu bende şeýdip. Ýaşaberipdir welin, bir. Kesearkaçdan bolan adam, indi Kesearkaç diýip Duşakdan Çäçä çenli Köpetdag Gyzylarbatdan bärik gaýdýar-da, Gyzylarbatdan günbatardan gündogaryk gaýdýar. Duşaga gelýär-de, dag keserip, günorta tarapa öwrülýär. Ondan Kesearkaç bolýar. Şonda Kesearkaç. Duşakdan Gyzylarbada çenli Arkaç. Ondan şu keser kaşly adamlar her kim men kesar kaşdan diýär eken. Nirden sen diýseler aý kesar kaşdan. Onuň garaz biri-birine golaýlygy bar. Bir Sylap diýip bir oglan bir şo ýerde goýun bakýar ekeni. Bir çopanyň, baýyň goýnuny bakyp ýör eken. Şu baýa Ine atam şuň goýnuny bakyp ýör. Kän ýyl bäri sen öýerjek diýip aýtdy. Diýipdir. Şeý diýibem onnoň ahyrynda sözünde durdy, öýerdi meni, diýip. Bir baranyna begenip, baýamyna sözünde durup, meni öýeräýdi, diýip. Aý, uçup iki bolubilmän, diýýär, uçup aýlanyp ýör begenjinden, diýýär. Şeý diýip, baý aga meni öýerdi, bir gowy gelin alyp berdi, toý edip berdi, ynha, menem maşgalaly boldum. Üstüme öý dikip berdi diýip diýýär, monça bolup otyr. A ýene bir ep-esli wagt, kim bilýär, ara bir bäş aý geçenmidir, alty aý geçenmidir, bir gabat bolup barsa, ýaňky sylabyň ýüzi gara örtdüýär, görülen däldiýär-de. O-how, agam, ne hudaý urdy, bir gelemde, öňki sapar gelemde begenip uçup ýördüň-le-how, indi ne güne düşdüň, bu näme? Aý, atam, baý, Gelni meň üçin almandyr eken, özi üçin alypdyr eken diýipdir bi. Oho, bu diýip duran zadyň näme seň bi? Bu bir il gürrüňmi ýa? Ýok, gözüm bile gördüm diýipdir. Gözüň bile gördüňmi? Hawa. Şuny. Onda ertir şu baýyň ýanyna barýas diýipdir de, meň atymy görseň, meň atymy görseň, baýyň öýüne gir. Hiç zatly işiň bolmasyn, meni diňle diňe. Sen diýipdir diýýär. Ondan goýun nädeýin, taşlap git goýnuňy diýipdir diýýär. Men ertir şu baýyň öýüne barjak. Senem barda meň atyp daşynda daňylyk duran bolsa, senem göni şu baýyň öýüne gir diýipdir diýýär. Ata Ondan irräk baryp giripdir diýýär. Baý bilen oturyp gümür-ýamyr edip, iki sany ogly bar eken diýýär. Şo wagt öýde bir ýetişip oturan gyzy bar eken diýýär öýde. Onsoň Aýaly bar. Aý, öýde maşgala weli, botyrkalar ata gelip dur, iniň hemme kişi atany tanaýar diýýär, saglyk-amanlyk soraşyp durlar weli. Onuň çada bi çopan ondanam öň gelen bolmaga çemeli-dä, heý, ata gelip öýe girmezmikä diýip durandyr-da işi gaýdan. Olam näme, kellesini etegine atan adam, namysa galan adam. Olam gapydan giripdir weli, ata, sen daşarda garaş, Entäk girme diýipdir ol ata, men çagyrdym, girýä diýipdir, gel, otur meň ýanyma diýipdir diýýär. Oturdypdyr ýankowlaryny diýýär, ýanyna oturdypdyr-da diýýär, baýa, obaňyzda bir öýüni ugradyp, diri, dirini birikdirýän adam barmy diýipdir diýýär, bar, bar getir şony diýipdir weli ýaňky oglanlarynyň biri turup, gidip getirjek bolupdyr weli diýýär, ýok, siz oturyň ýeriňizde diýipdir diýýär. Hemme kişi atadan eýmenýär diýýär-de, ataň adyny bütin dünýä jar bolan diýýär. Atadan hemme kişi eýmenýär diýýär. Sen gapdalda öýüňizdäki hyzmatkärleň gidip getirsin. Obalaryň mollalaryny diýýär, bir ýaba mindirip alyp gelipdirler. Molla gelip oturypdyr. Bol, molla aga, saňa bir ýumşumyz bar biziň. Näme diýipdir diýýär. Ýaňky Iki sany ogly otyr diýä, bir uly gyz otyr diýä, aýaly otyr, baý otyr diýä. Ondan şu oglan bilen Sylap bilen şu baýyň gyzyna nikaga gidip ber diýipdir diýä. Baý aga ýaňkylaň içiniň ortasynda Sen Sylabyň gelinem özüň üçin alan bolsaň ulanyber diýipdir diýä. Nikagy şuňa diýipdir diýä. Ýaňky molla Eýleň-meýleň bir zat diýjek bolup dur welin, ýanyna bäşlikdaram, Mahamşy, Mawyzerem, Aý, maňlaýyňdan ot bilen häzir diýipdir. Saňa bir adalat talap edýän-ä men senden. Näme talap edýän diýipdir. Ýaňky oturan ýerinde ejesiniň, kakasynyň ýanynda ýaňky sylap bilenen gyza diýýä, nika gyýypdyr molla diýýä. Şu ýeke saçynyň bir gyly gaçsa eşitmedim diýmegin. Täzeden toý tutup berşiň, indem eşitmedim diýmegin. Ynha, men gidýän, habar şu töwerekde boljakdyryn diýip diýýä. Çyz gidiberipdir diýýä. Onuň Şüwara ölende ýigrimi üç ýaşynda ekeni, ölende ýigrimi üç ýaşynda. Şuňňal wakalaram ýöne bolup ýörüpdir muň durmuşynda, ýöne bolup ýörüpdir, kellesi etekde mydama eteginde. Ümür aga bilen şuň indi bir näçe ýaşyndaka bu diýip, onuň şu iň kiçi aýal dogany Nurbibiňem ýanyna baryp sorap görýäs welin, ata, Ata kakam öldi diýip, kakam patasyny alanda, men gulpokgulja gyzdym diýýär o ýaňky Nurbibi eje garry aýal-da. Welin, olam on birinji ýylda doglan. Onuň nädip gulpokgulja gyz bolýarka, ondan hiç, o ýaş uly bolanak-da. Gulpokgulja gyz bolmak üçin on on iki ýaşynda-ak gyz bolmaly-da. Ondan aňryk geçse, onuň saçy örümli bolýar, gulpokly gyz bolanak. Aý Ümür agada bu ahyr mundandan makala ýazdym Sowet Türkmenistan gazedidi şo wagt. Ata galtaman hakynda hakykat diýip bir makala ýazdym. Kakabaý Ylýasowam redaktordy şo wagt Sowet Türkmenistan gazediniň. Belkä bende şu wagt bar bolsunda şo wagtam ýaşuly adamdy. Duşak ýegeni ekeni. Welin men tanyşlygam bermän şuňňal edip bir makala ugratdym weli ýaşuly diýdim. Çykmadyla şo diýdim welin hä gördüm şo makalany diýdim. Wakalary gaty erbet-ä oň, diýdi. Şu erbedem bolsa, diýdim, Kakabaý aga, şu aýdan zatlarymyň içinde ýekeje zat ýalňyş bolsa, men diwara goýup, atylmaga-da razy. O, diýdim, ata hakynda millet eşder, makala-da çykar welin, şu wagt göz bile gören adamlar şony diri gezip ýör, aýat-da diri. Aýal doganlaram heniz dirisi bar içinde. Bir biri-ä ölüpdir, iki sanysy bar. Şular bir halkyň şuny bilýändigini, agalarynyň Bilýändigini bilsin diýip ýazdym-a men diýdim, weli, çykardy benden ony gazeli şeýdip. Şony şo wagtdan soň muň ýaşyny biljek bolýas welin, kyrk ýaşynda diýesiň gelýärdi muňa, bir otuz bäş dagy kyrk ýaşan aždarha ýaly adammyka diýýän welin, o bolanakda, bir ölen wagtam onsoň birhili bir şu ýaş ölüpdir diýip gürrüň bar bolansoň, aý onnoň şu makala ýigrimi sekiz ýaşynda diýip ýazaý Nurnazar diýdi. Ýigrimi sekiz ýaşynda öldürilipdir diýip ýazaý şuny diýip. Onuň ýigrimi sekiz ýaşynda diýip ýazdym soň. Soňundan Mary welaýat arhiwinden Ata Mäneliň öldürileniniň dokumentini tapdym. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi bäşinji ýylyň ýigrimi dokuzynjy sentýabrynda kellesi getirildi diýip subutnama tapyp ýigrimi üç ýaşynda ölendigini bildik. Molla. Umuman bir durmuş gitdigiçe bulaşypdyr. Ondan bir gyzyllar kolhoz gurluşygyny başlapdyrlar. Muňa adamlar çekçek bolup, gara Syýasat, syýasy tarapdan hem işläpdirler. Garaz, käýerini zora tutupdyrlar. Baýlaň zatlaryny elinden aljakmyş gürrüňler ýaýrapdyr, mallary alynjakmyş. Şu mal kolhoza birikdiriljekmiş. Garaz, oglan-gyz deň okamaly diýen ýaly sözler adamlary birhili kyn güne salyp, watany taşlap, gitmekçi bolýan adamlaryň sany köpelipdir. Onsoň muny yslam adamlary bir mollaçylyk türkmende watan taşlap gitmek diýilýän zat ýok asla. Hiç wagt türkmen watan taşlap gitmändir. Ýöne onda muňa bir delil tapypdyrlar. Din adamlary dini maşgalada yslamyň şertlerini saklap bolmajak bolsa, maşgalaň abraýyny saklap bolmajak bolsa wagtlaýyn Watan taşlap gitseňem bolar diýen gürrüňler ýaýrap başlapdyr. Umuman, şu gürrüňler bilen entäk ony ýöne öňki Ruhnama kitapda ýazylgydy, şu bir müň dokuz ýüz nji ýigrimi dokuzynjy ýyla çenli dört million türkmen Watanyny taşlap gidipdir diýip ýazylgydy, Ruhnamany okutdym-da men. Ol şonda şeý diýip ýazylgydy, bir müň dokuz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýylyň ýigrimi altynjy. dekabrynda Türkmenistanda ilat ýazuwy geçiripdirler weli, dokuz ýüz togsan sekiz müň adam bar eken. Şo wagt ilat ýazuwda alanlaryna bir milliona bir iki müň adamsy ýetmeýär ekeni. Respublika bolmak üçin hökman sanyň million bolmaly. Şo wagt elbetde şony bir zat edip ýetirendirler-dä. Ondan soň garaz Ýetenem bolsa şo öňünden tanyşlykdan adamdan gidiljikde bolup garaz şeýdip bir milliona ýetmeýän adam şo wagt bar eken ilat ýazuwda. Umuman şu gitkä gitdikde adamlar baý diýilýän maly bile gitse çopanam äkitmelä ýany bilenok. Onsoň näme baý zady üçin gidýä ol çopan näme üçin gitsin ährin oňa. Çopanlaram ynha garaz öýlenmedik bolsa öýererin diýip Öýli işikli bolsa munça mal bererin diýip bir zatlar edip äkidipdirler-de şeýdip welin bir oglan bir ata bilen nä meýdanda bolansoň şu meýdan adamlary bilen gürrüňleşýär eken bir oglan Eý baý agana sözünde durdy meni öýerdi öý işik tüweleme boldum ha çagalamam boldy diýip begenip ýör eken weli birden ýaňky baý gidijikde ýaňky atany görüp aga gaýrat etdi men alp garzana baý owgana gitjek bolýar Ondan bir öýrenim gyzy, öz gyzyny berdi maňa. Indi şeý diýip, oňat maşgalam hem gowy. Çagamyz hem boldy welin, gyzym hem äkitjek diýýär, men hem äkitjek diýýär diýipdir. Beýläk owan. Men hem gidesim gelenok, watan taşlap gidesim gelenok. Bir aýalym, indi meň aýalym ahyryn, aýalym bile goýsa gowy görýän. Halys bolmasa özüm goýup gitsede razy bol şonam edenak diýipdir. Indi gyzyňy äkitseň äkitde men goýaýam diýsem edenak. Äkitjek diýip zora tutup dur. Näme bir güýçliň gowusy ýok diýilýä menem näme diýjegimi bilemak şuny gaýrat edip bir baýdan diläp bersene men diýipdir diýeşeýip. Soň baýyň ýanyna barypdyr. Ady-zady bilinýän adamlar şu. Ýöne garaz bir yzgary, nesili bar, zady bar, kemçilik bolmasyn diýip aýdamak ady. Onsoň ata ýaňy baý aga diýipdir, Gitjek bolýaňmy watandan? Hawa, gitjek bolýan. Onda pylanyny. Youtube mirasym kanaly.